Mela issa se naqra l-istorja meħuda mill-ktieb Minn Fuq il-Għatba ta' Charles Asa u l-istorja li għażilt illum jisimha Pauline. Meta Malta kienet għadha kolonja Ingliża, kien hawn ħafna suldati u baħrin, u kont issib ħafna ħwienet tax-xorb fejn in-nies tas-servizzi setgħu jiddevertu. Dawn il-ħwienet li wħud minnhom ma kellhomx fama tajba, kont issibhom fil-Belt, fil-Floriana u l-Isla. In-nisa li kienu jaħdmu f'dawn il-ħwienet ma tantx kienu jissemmew b'tifħir mill-bqija tas-soċjetà. Iżda kif jiġri dejjem, iktar lesti li niġġudikaw u nikkundannaw milli nipprovaw nifhmu u nagħdru. Meta Kristu kien qal min hu bla ħtija jitfa' l-ewwel ġebla, kien jaf x'qed jgħid. Kemm hu aktar faċli li titfa' ġebla lejn ħaddieħor milli lejk innifsek! Hemm ħafna fostna li dejjem lesti biex jippuntaw sebaħhom il-werrej lejn ħaddieħor mingħajr ma jintebħu li meta jkunu qegħdin jagħmlu hekk, l-erba' swaba' l-oħra jkunu qegħdin jippuntaw lejhom stess. Ħafna drabi l-ħtija tagħna tkun akbar minn ta' ħaddieħor. Waħda minn dawn in-nisa kien jisimha Pauline. Fil-fatt qabel ma daħlet taħdem f'wieħed minn dawn il-ħwienet li kien hemm l-Isla, kien jisimha Paulina. Kienet minn Ħal Qormi, imma l-Baħrin bdew isejħulha Pauline u dan l-isem għoġobha u baqgħet trid li kulħadd isejħilha bil-verżjoni Ingliża ta' isimha. Meta ġiet toqgħod fir-raħal tagħna, ma kinitx għadha taħdem fil-ħwienet tax-xorb, imma kienet sabet xogħol bħala aseftura ma' familja sinjura li kienet toqgħod il-belt. Imma n-nies dejjem lesta li titkixxef fuq għajrha. Malajr saret taf min kienet u fejn kienet taħdem u malajr bdiet tivvinta l-istejjer fuq l-għetiebi, fil-għaxija, fis-sajf. Kienet tgħix weħidha u ftit li xejn kienet tkellem nies. Filgħodu kmieni kienet titlaq lejn il-belt għax-xogħol u meta terġa' lura filgħaxija kienet tidħol f'darha u ma toħroġx. Kienet ta' għaliha weħidha. Forsi għax kienet taf li n-nies kienet għajna fuqha. Darba waħda, kont ġej lura mill-belt is-Sibt filgħodu. Kienet drawwa tiegħi li nhar ta' Sibt, nidħol sal-belt u niltaqa' ma' xi ħbieb u mmorru nieħdu kafè fil-Pjazza Reġina. Kienet ħarġa li qatt ma kont irrid nitlef u ġieli mort ukoll meta kont ma niflaħx. Is-Sibt filgħodu nħobb noħroġ, minn dejjem hekk kont, Hekk kif rajtha ħdejn il-venda, indunajt li kellha żewġ basktijiet li kienu jidhru tqal. Pauline ma kinitx ixieħa imma naħseb li dakinhar kellha bżonn min jgħinha. Wara kollox, jien kont se nirkeb fuq l-istess karozza u kont se ngħaddi mill-istess triq. Hawnhekk ftakart x'kienet qaltli ommi, Jekk jista' jkun, lil dik il-mara tkellimhiex. Ta' mara twajba li kienet, ommi kienet tibża' li Pauline tista' tqabbadni t-triq tal-infern. Ma tajtx kas x'kienet qaltli ommi u wersaqt fuq Pauline. Jien noqgħod ħdejk fit-triq, għedtilha. Jekk trid nista' ngħinek iġġorr dawk il-basktijiet. Ħarset lejja u dehret mistħija. U m'hemmx għalfejn grazzi, u mhix tqal. Hawn ħarsti waqgħet fuq wiċċha u mill-qrib stajt ninduna li din il-mara, għalkemm ma kinitx għadha żgħira, kienet għadha tgawdi ċerta sbuħija naturali. Min jaf kemm kienet isbaħ meta kienet għadha fl-aħjar tagħha. Jien kont naf li dawk il-ħbasktijiet kienu tqal għaliha. Ħallini ħa ngħinek, għedtilha. u qbadt basket minnhom u hekk kif ġiet il-karozza tlajt qabilha u qtajt il-biljetti. Pauline ħarset lejja u xi ftit mistħija qaltli, Għeż aħjar, ħallasli l-karozza wkoll. Hu ħaġa żgħira, weġibtha u poġġejna bilqiegħda fuq sit kważi f'nofs il-karozza. Matul it-triq baqgħdna nitkellmu u minn dakinhar għamilna ħbieb. Ftit nies kienu jkellmuha fit-triq u kienet tieħu gost li għall-inqas kien hemm xi ħadd li ma kienx iħares lejha bl-ikrah. Mhux l-ewwel darba li waqaft inkellimha fit-triq u ommi tgħidx kemm damet gerger li ma kontx qed nagħmel ħaġa sew. Dik m'għandekx xi tridha! kienet tgħidli. Min jaf x'kienet daħlet f'rasha. Jien kont inkellimha għax tassew li kont nieħu gost nitkellem magħha. Il-ħbiberija bejni u bejn Pauline kompliet tikber għalkemm kien hemm differenza kbira fl-età. Kont nieħu gost nitkellem magħha u issa li kont sirt nafha aktar mill-qrib fhimt kemm in-nies kienu preġudikati kontra tagħha. Ma kontx niltaqa' magħha ta' spiss u lanqas ma kien hemm xi intimità bejnietna, iżda ġieli ltqajt magħha l-belt fejn kienet tħobb tmur u ġejna flimkien lejn id-dar. Il-ħars tal-ġirien kien ifisser ħafna, iżda jien qatt ma tajt kasu. Darba waħda Pauline qaltli din il-ġrajja, u hemm tieqaf l-ewwel parti tal-istorja.